Kita akan mandangar kisah bubuhan kulaan nang nini datu kita bahari kesini kira-kira tahun saribu dalapan ratus anam puluh an kurang labih. Nah, baharinya kampung ni nang kaya apa, lalu nang kaya apa digarap ulih papadaan kulaan kita di banua nang madam kasini, wayah ini nang kaya apa kahidupan kulawarga kita di sabak berenam ini. Oh jadi ulun ti ngaran Muhammad Syamsi bin Amri, jadi tagal sabanarnya ulun ni kada lahir di sini, lahir di Pirak, di intang Sungai Manik tu ti, kampung Balung Bidai ngarannya, intang Kampung Gajah, jadi samalam nya ja dah nang sana kah, hehe, hehe, hehe, hehe, di situ pang, tasisih sehari. Jadi ulun ni tahun anam puluh tiga pindah ka sini pasal ayah ulun urang sini, kalahiran Tebuk Berihun. Jadi uma nang di anu nang di Balun Bidai tu ti. Jadi pabila tu di artinya tahun anam puluh tiga tu ulun gin masa tu hanya darjah tiga sakulah. Jadi diganalakan di sini lah kiranya dah sudah kah. Nah, ntutu pang nah.

Kalua, Kandangan, Alai, Amul, Bai, Alab, Yu, samuan takumpul di sini. Barabai. Ha, Barabai pun ada. Jadi mun pandiran tu kami pandiran nang kayanilah, artinya bahasa hulu lagi urang sana. Jadi baikam bah aku. Jadi baandika mun tuha nya. Ha, nintu pang. Jadi bila dipapandirakan pulang amun bubuhan Bangankarai ulun kada pinandu ha napa jar andika. Ha nini nang paning kapala ni sikit. Lawan bakau ha. Jadi kayapa tu tuh. Kurang lebih berapa masyarakat kita Banjar di daerah sini nih? Amun daerah sini kita banyak, nang sebujurnya di Sungai Basar tu lagi banyak. Amun dari pada parit satu sampai ka parit apa nang sana ka parit tiga belas bilang Banjar ham banyak leh. Sini lah empat ratus lah. Nah, empat ratus. Empat ratus. Kita bukaliwan haja. Nangapa usaha kita di sini nih wayah nih? Jadi kami di sini kabanyakannya bakabun lah sana kan. Jadi bakabun sawit awan nyiur awan pisang tu lah tiga nah bakabun. Jadi man nang kakanakannya tu banyak banar kaluaran dan nang bagawian apa itu ini ha. Jadi walau macam mana pun alhamdulillah jua kakanakan sini gin nya kada mau jua kaluar baimat pasal di kampung ni pandapatan pakulihan ulih ok haja jar urang hahaha tu pang hahaha. Pan adil aja lah buajarnya. Ada kana handak mudik ke banua nih kira kira dalam nang sa bulan dua bulan nih kah? Nih haji nih siapa ngaran ji? Ahh aku ja kebiasa ja ngaranku nih anu ruslan, ruslan bin yusuf, ahh yusuf kutub bin manap, ahh manap tuh yang asal dari sana, ahh tu yang kecadang kalau hingkat. Kalo ada yang mendengar kena lah kalo dapat nu hubungi sini tahu di ngaran kutub tadi kutub bin manap anaknya muhammad yusuf hidup lagi ayah kula usop suah bahari ba apa ba utus surat dah ka sana tapi aku mungkin roh alamat nya macam mana itulah. Adalah warga di sana tuh. Jadi kalau ada yang sa tahu tuh behubung lah ini dengan di sini lah dengan Pak Arsad. Pak Arsad. Jadi jadi Pak Utut tuh nih lah dangsanak barataan nah. Itu nih dalang dalang wayang kulit kita. Jadi kadada waris kadada apa jadi hilang lah kebudayaan tuh. Padahal hidin lah. Hidin mangharap bewayang. Nah itu pang. Jadi mun ada warga di sana nang ingat dalam wayang kulit tu tih arwah Kutub tih ha Odit mun manat taga asal kada tahu lih di mana di kandangan kapa ha tu hahaha. Kalo di banua anam nang ahli bawayang bubuhan barikin. Ada ngaran dalang tulur. Nah, jadi rupanya dalang jua suah jua ada di Sabak Bernam leh. Cuman wayah ini kadada panarusnya lagi. Nang kasenian kabudayaan pang napa nang masih ada di sini nih? Jadi mun kabudayaan tu nih kalau nang madihin apa nang segala mamanda tu hilangan nang sana kadada waris. Nang ada sebutnya kuntal tu ti pang, kuntal silat. Jadi aku ti kada jua manuh kan. Kira maanuakanlah jurang kasenian tu mangambangakan sampai di di mana kakanakan nang handak kun umpat. Tagal asa sadih jua sadikit nih. Marista jua lah sikit jurang. Bubuhan kita Banjar kada nang umpat nih banyak Malayu haja jadi penang buh tapaksa ai malajari Malayu. Nintulah. Kakanakan Malayu banyak ada lah saikung ba dua nang Banjar. Itu haja lah. Kada jua mun guru nang kanakan batampon. Kalo nang di tembuk barihun ni nang ada, ada jua lah dua tiga urang nang bapangkat pangkat jar urang. Ada nang jadi jurutra, jadi arkitik, ada nang jadi pegawai tinggi kerajaan. Haa nang swasta tu lain ai pulang ada jua. Haa tagantung paringkat nang anum nya lah jar urang nang sakulah tinggi. Nang urun ni kada sakulah kayanya pang. Nang bahuma haja gin babantang baladang haja gin disini alhamdulillah sudah ladang sanak lah alhamdulillah jadi kalo kananakan ni tingkat minatnya handak sekolah tinggi tu di sabak berenam ni bagus haja wa hakun kada hakun lagi sekolah ntu haja dari sanak ai ada haja jurang peluang dimamana. Macam kita di sini, segagalanya ada lah, mun kadada ikademik kada bisa tu cari vocational aja urang kamahiran, ada haja tu jua sakulah ugama tatap ada balah patang. Dangsanak Banjar TV bubuhan kulaan sa Banjaran itu tadi kisah kita di kamp. Kung tabuk barihun sabak bernam negeri bagian Selangor Malaysia. Suasana ini kalau kita perhatikan tidak jauh berbeda dengan di kampung mana pun di Banjar. Bila beusukan mawarung nih, bilanya sore nang kaini jua bubuhannya nih bekumpulan. Rami sakalinya. Jadi lamun duduk di kampung Sabak Bernam ini rasanya kada kaya di negeri lain, sama banar lawan kaya di kampung kita jua. Jadi lamunnya dulak bajalanan di Kuala Lumpur, kulaan nang bajalan ka Malaysia, Kada baiknya jua bailang ka kampung sabak bernam, ka Bagan Batu, ka Bagan Serai dan wilayah-wilayah kampung-kampung papadaan kita kulaan Banjar, bubuhan Banjar nang ada di negeri Malaysia. Mereka adalah anak cucu.

Kamudian sampai ke Sungai Manik, sampai ke Bagan Datuk, dan sampai terakhir saat ini ke Tabuk Barihun. Nang terkesan tu adalah yang pertama kayaknya banyak daerah sawit di sini ini, kemudian ada daerah-daerah pertanian yang sudah. Alat-alat mikanisasinya kada kawa kaya bahari. Bahari itu kalau mangatam kita pakai hanggaman, maulah tanah itu pakai tajak, nang sementara ini di Banjar itu masih banyak yang batajak, yang kemudian mangatam pakai ranggaman. Kalau di sini sudah kadada lagi kayanya.